0207851002 Nigo ntagete abanto batano bokonyare ko welcome omogeni oyo mbwate ase estudio. Inyora ng'a tokorwa ase chinkwana echi isato igoro amang'ana amayia ngochara ase enchera y'oboikeranu, baadaye ninche gokwanera abanyamwaka baikire nka. Mobe standby kabisa mbatebie nki mogwenerete gokora ko more ka abwo mototokani.

Ase okong'arigania ase estudio eno buna radio. Inche ase amareeta nkorokwa James Chuma, ngokora egasi na NHIF Kisii branch. narabeire iga for the next the last eight years nakorire egasi na abanto baito, naende nkorandia abanto baito bagokerete egasi ya NHIF ase ensemo ya Gusii. Aa igo baria batotegerete, mwaribanigwe nambange togochi gokwana ase rituko ria rero. Okay.
Karibu sana Omobisa James Juma, torarakwane amang'ana igoro ya NHIF iga iga, abanto abange sana batagete kwerikea nekiombe kia NHIF, baroro obwate amabori amange sana igoro ya NHIF, ande ake orache kweroberia kobairaneria. Ritang'ani kegima. Toraramanya ng'a nchera ki omonto okonyara kwerikia koba omonyakeombe bw'ekeombe ki'obogoinia kia NHIF? Okay.
Chi chinchera ne chinyinge chi'okoeregesta ase NHIF, nabo ogocha ase ofisi ya NHIF, gwacha twakoa eform, gwaichoria ama amarieta ao, na enamba yao y'ekebande, enamba y'esimu. Gose nabo okwerika. okwe okwerikia goetera ase esimi, ase ase egesamu tokoroka US SSD, eye ogotumia enamba nero ogotumia star one five five hash. Star one five five hash. Yes.
Eyio nere erahisi pi ase abanto baria barare korwa etown. togocha all the way mpaka ofisi yaito, na bakoerechesta korwa ase esim yao, aye bweka omonyene, ekogera okogenda ekero gwaikire gwabekire enamba eywo nagotebia okobata, yakoretera down down da tiri sa system ekoreta yakoboria amaswali otagete koerechesta, otagete goakana, gose otagete goakana buna epenalty. Korwa bono yago guide ngio obwenerete ogokora gotirimboka gotirimboka. Nabo naende ogocha aa ase huduma centre bweregestire ororo. Okay. Igo obisia ase huduma centre gose ase esimi nabo okweregesta buna ememba ya NHIF. Okay. Yes.
Togochakera na esimi. Eh, ekero okomata star, one five five hash, eh, kwabeka okay. Obeka okay. Nkoganyere chibesa. Ah tari kogania besa. Mhm. Okwera chesa is free. Okay. Eh okwera chesa is free.
Emoroberi oyio gose process eyio ngo nacheire besa ende? Eh eh bono ase abanto ba Safaricom because we are connected na abanto ba Safaricom, Mhm. konacha bare chisiringi ikomi Okay. ekero gwakorire process eyio. Okay. Eowa.
Eh na ekero okogenda kwerika ensemo ya Huduma Centre, inki otakeire koboria? Egento otagete koboria ekero okogenda kwe register Huduma Centre, Mhm. ne ecopy ya ekebande kiao Okay. as a member, Mhm. onye kobwate omosubati, Mhm. ore Yeso nigo omong'ina oo, Okay. nere nekobie ekebande kiaye. Mhm. Ah, kare intwe ogatakeria kwareta ne chi- chibicha Okay. chiago echi passport size. Ehe. Ah, kwareta eyao eya omong'ina, na ase abana okoreta ebirth certificate copies, Mhm. nachio okoreta, kwababeka, nachio togotambuga abana. Okay. Kere kwarete ebinto ebi bionsi, omobisa naro oo okopokea ebinto ebi. Kere abipokeire, obibeke ase esystem, egere details chiao chiarorekane chionsi. Okay. Eh.
For example am a member, Yes. eh, my sister tari emember, lakini tari ang'e, ntagete komoregister. Okay. Nimuregeste? Nabo okomoregister.
Nabo buna chiaanza gotumia ase esimi, gose onye kobwate chikopi chichio chie copy chia ekebande kiaye na nebicha. Igo iga obiara bitakeire. Ebiara ebiara mbaadae. Okay. Ebiara kere kweri genda kobeka ebiara. Okay. Yes. nchera ki omonto agocha obenefit bono korwa ase NHIF, yaani ng'a omonto bono ne rikiri, nabeire omonyakeombe ase ekeombe kia oboeni kia NHIF, obuya mborobio obo boroo. Aa ekero kwarejestire buna ememba, ntori gogotigera abwo buna bono kwabera ememba yaito, nkogota gotaka tore goakana chibesa, siringi mia tano kera omotienyi. Ekero ogochaka buna omonto omogeni, nigo ogwete goakana siringi elifu moja mia tano. ekero goakanirie chibesa echi, nigo okoganyia emetienyi ebere. Ekadi yachaka go- yamanya gochaka gokora egasi.
Okay. Ah, tiga ngende nemaete ase igo ntaragende ase okoregister biometric, ah, ndire okonyora obwate abana, abana na omorito ogotaka abana obwate mpaka emiaka kumi na nane. Eh, bono. Lakini serikali yanyete ekaigora mpaka miaka ishirini na moja. Mm. Muna okoba nere, naende okomo- tokomohudumia buna abanto baye na echaye. Mm. Ekero omwana one agotegemete,

Nabo okonyara konyora amatibabu ase nyagetari chiaito chia gusii iga iga Okay. gose echire nonye ne outside the county. Ah sana sana ngotaka tore ase ekero okogenda ase amang'ana amatibabu ya okogenda ah okogenda gwa gwa gwahudumiwa naende kogenda ka. Ayio tokoyebeka out patient, out patient services nabo okonyora ase nyagetari eria ochorete. Nyagetari goika ochore eyemo ase okogenda kwarwariwa ase emetinyi etato. Onye tegokogokia ase emitinyi eye etato, nabo okorwa ororo naende ochenji ogende nyagetari eng'ao. Nyagetari tobwate bosongo kegechire chinyinga chire zaidi ya mia mbili, na chionsi pi nchire registered na NHIF and we recognise them. Omotecha nabo ogochia ore nyagetari ere ang'e nase ore. ase amatibabu ya isiko. Lakini onye nerio ase okogenda korara, maybe oborwaire bwakoengeire, abwo abanto bagoteba ng'a ogende erio ochorete yoka, nabo okogenda nyagetari ende yonsi, nonya ne chinyagetari chiri chinene ase ase Kenya, nabo okogenda odumiwa ororo. Okay. Eeh bono.

Lakini abana baria bonsi pi nabo bagobekwa ase ekadi y'omogaka. Okay.
Naki omonto okonyara konyora benefits chia NHIF? Benefits chia NHIF okonyora ase chinyagitari chiaito chiria tobwate contract nachirochio.
Okay. Buna nateba ase amang'ana a out patient na both in patient. Nabinto mbire, okonyora buna bono omonto abwate oborwaire bwenyigo, nabarabwo nabo korwarigwa gose enyagitari eria ochoorete gose ende yonsi eria ekorwa eservice eywo yokorwa ogosibia chinyigo. Onye nkansa nero nabo okogenda nyagetari ende yonsi. Nebinto mbire mono korokana radiology. Gopimwa echiXray, ultrasound, CT scan, MRI. Echi chirochio nabo okoenda nyagetari ende yonsi eria eko ekoenana. Ekwo gose yatokoenana buna epackage. Eh.
Ase eng'encho gokwana igoro ya CT scan, omorweri naro omorweri naro ororo actually oyorete omobosong'ano, abwenerete akorerwa CT scan ekero achete ekero achete gokorerwa CT scan eyio.

egento kende nataka kobori geka omofisa Juma, nataka komanya ng'a ng'aki gose ng'a enchera omonto atagete gochora igoro ya out patient, inki atakeire. Ase ogochora enyagitari yago ya outpatient. Nki ekeragera omonto atake gochora amang'ana a outpatient facility? Outpatient okoyechora egere ogende nyagitari eria otagete gochia korwarigwa Okay. ase amang'ana a outpatient. Na eye ekero togochora atogochora baada ya miezi mitato. Okay. Buna bono gochakera January, abanto mbwenerete gochora ya engaki ya January, February, March, emetienyi etato. Niki ase ase kwarenge nyagetari eria enkoro, maybe eh, to- otagete gochenjwa toranyora matibabu buya, sio lasima obere ororo, nabo ogochenjwa ogende ase eyende. Eh, naende ndire okonyora nyagetari echikoenda na services chingiya. Okonyora togwenereti konya kobera aria ase kwarenge, nabo ogochenchi igo ntokobeka obere ng'a abwo nabo gwachora obere o permanent. Yaya nabo ogochenchi ekero kwarosirie na nyagetari eyio. Okay. Yeah, the Nabo same same ogochenchi.
process Aha. eri ya star 155 hash Aha. nero okogenda Aha. ere akoretera choice of facility Okay. registration and all that Aha. okogenda onye nogochora nyagetari kwayechora Aha. then uh, from there yakoe guideline Okay. gwachora principal member gokora

Nyagetari Chiake chiri chionsi. chiranda ke. Bono korwa abwo nabo gochora chi eria otagete. Mm. Yes. Eh, igo ase chinyagetari chionsi pi both public na private, Private. more ababwatani. Oh yes.
Private, eh, public na mission. Three Chionsi. categories yeah. Okay. Echi bono buna bono kat- eh, chi chi- serekari public, Aha. echi ko tokochiberete under contract A. Okay.
Alafu chiri chia. chia private chire under contract mbi, naende nchiroo chire under contract isi chiri chigo ogwa togoakanera naye ogoakane Okay. eh that's under contract isi it is for payment Okay. eh.
Igo nyagete arinche nonye ense ya Kenya togoteeba ng'a motari babwatani nabarabwo gose ng'a motari gokora gasi nabarabwo amo. Naki chionsi tobwate chiri chiera chia esere naintwe, omanyete nabo bagocha, ekero barikwa ase eng'encho totagete gohudumia abatecha baino, twacha twabarikia, twa- twarikera na econtract naende bachaka gohudumia abanto baito. Okay. Eeh.
naki omonto ogoakana nere chaefa, ekiagera onyare konyora obuya obo. Okay,
konyora tore esystem eyio twabwate kare. Ah, kare twagakanie kware gocha na cash, eh, komoreta mpaka obisi, e cash ene ero, ya receive chire ase yire abeke ase esystem, kwarorekana ororo. Lakini togachia twachengi twachera ng'a, eh, tari bonsi bagoikerana, naende ye- echireni chiare koba chinyinge in the office. Togachaka goakana na mpesa, Okay. ekero gwaakana na mpesa, eh, aye one ero achete agachengi the other day,

Buna nateba ekero okoregester ritang'ani koganya ore emetienyi ebere ecard emanye komachua Okay. tokonyara goyitumia immediately. Okay.
Yes.
Eh, abwo mbuya.
Eh. Ase nare ntagete ombwate. Eh. Bono okwarosirie chibesa omoboko, mia tano, Okay.
gwakanire, nare kwabere kogoakana kera omotienyi. Kera omotienyi. Eh, gwakanire gose na emiaka etato, Etato, yes. kwanya koenda nyagitari, gwatwarire omochando omong'ao ot- otari orwaire, Otagete ebesa. Ntotebe ng'a NHIF eye nigo enga buna ebenki, na ogende ochirusie chibesa chiria na echiao. Yaya, chiria bono gocha chire NHIF, eywo chii amang'ana chire chiokora na amang'ana ya oborwaire bwoka. Okay. Tokonyara gochia chibesa chio okorera egasi ng'a bono ng'a bono ng'ira ne chibesa chiane, gose nagenda goka ne efisi. Okay. Yaya echi nchiri koirana gochia chire abwo, Mm. echigoshugulikia amang'ana ya oborwaire. Okay. Eeh.
Abanto mbarorire okonyora omonto are omorwaire rioka rioka, gose omosacha orwara. Next time omokungu orwara, omwana orwara, ene chaefu eria yanya gotumeka, chibe chiri goika chiri chia drain, goika chiri chiaera korwa mare. Ntubune ne chaefu, emission yaito nogo mbari baa babwate abagokonya baria batari kwenyara. Okay.
Ntogote ng'a bono gwaikire ekewango gete otari ko otanyare ko konyora Okonyeka. matibabu aito.
Chibesa chionsi pi ekero togosangereria. Ebandeti etonenire ogokonya oria orwarire. Nabo okonyora omonto naro ogocha arabere nonye ne nyagitari for a omotienyi omogima kuringana na gose ogochi gwake. Ntori komotebia ng'a bono ogwakana chiringi mia tano, mia tano chiao chiarire ekia okwamogera bono menta ango echi ndochia. No, you continue getting the service and we pay the entire bill. Yes.
Tobwati ng'a limit ng'a gwakorire o exhaustire equende yao. Ekero gwa exhauster equende yao e- e account yao. ebinto mbire bigocha bia biacha ime Okay. buna bono iga, nabo oranyore buna bono ch- ka omonto obwate cancer, Mhm. cancer ero nebwate limit. Okay.
Eh, nabo okogenda basic services, ekero bachire basic services, Mhm. nigo okogenda chisession twenty. Mhm. Aya, ekero okogenda complex, Mhm. okogenda chisession isa ne emo. Mhm. Onye goetania chisession echi, nari togotebia ng'a gwa- gwakorire limit yago. Okay. Eeh. Asalamtu, lakini buna bono oleno, gosibi chinyiro, that is continuous, we have no limit. Okay. Yes.
Monto obeire iga agoakana, kwanyare konya goakana are lakini emete eye erire gose nebere tanya goakana. Aroakana. otwarire oborwaire gose endero alafu oakanire. Eri netigare koba active gose iga ere inactive bado? nabo ekoba inactive,

Okay.
Ngwakwana igoro ya biometric registration. Yes. Bono egere okwane omong'ina ore egari nkanyare ko understand. Yes. Ngikwaminikere gwateba biometric registration. Aah biometric twanyorete ng'a goetera buna twaeneire services gocha gocha. Obokora mbwachagete koba obonge, abanto bagotumia chikadi chia abanto bande, ebipande bia abanto bande, togateba nogoika to connect chinyagitari chiaito. with our system such that kwagenda kwabeka ekiara. Bono ekiara eke monto naende taiyo orache abeke gesoe buna akobeka egekwanga. Riria okwe register mara ya kwanza gwakorire nkoira tore finger print chiao there is a finger a finger print reader machine nero okogenda kwabeka ebi- kwarosiwa ebiara biao bionsi. biatigare nao ase esystem. Bono ina bigotambwa ekogera fingerprint nchiri kobwekana ne chia ejirani yao gose chia your brother and sister. Chiria chiao nachio echi chioka. Aah echi nachio tokobwatia ndire oranyore gose kwebira ecard yao kwebira ekebande lakini ekero okobeka fingerprint it brings you your detail naende ego pop up yoka in the system. Okay. Yes. egocha y'okenyene. Eeh. Ng'aki omonto okonyara goyea access? Aah bono ekero kwaregeste maybe through Huduma Centre, through NHIF offices, bono okogenda nyagitari, nyagitari nabo bakoenda bono amache amashirini nkaria babwate ase okogenda ekero otagete services. Yes. Nabo okoenda bakoa kwabeka ekiara, ekero kwabekire ekiara, yareta details chiago chionsi. Okay. Eeh, then from there bono onye na omong'ina orwarete, bono omong'ina ogochaka Gocha services ko konyora nero nabegete ekiara kiaye na aba kobeka ebiara abana mbaro konyora buna bono abana abake less than seven months seven years gocha nse konyora ebiara mbire ababoronge mbire akong'a abwo ntodi kobabekera biometric abwo togotumia egento okoruka OTP, OTP ogotumia enamba. enamba ye- yesimu, eh, bako bako bakobeka enamba eria yesimu, yakoretera enamba gete ere unique. Enamba eria unique bono nabo bagotumia gokuadmit na gokudischarge. Okay. Baria bare emiaka, emiaka nane gocha chini. Okay. Eh.
Mwanche omotegereri otegererete rediomfuna buna botuko Inzira FM chingaki buna echi iga, Igo tore nomobisa okorwa kwang'a James Juma korwa ase ekeombe kia NHIF branch ya Kisii. Togendererete gokwana amang'ana agaiga omwancha omotegereri igoro ya NHIF, enchera okonyara koerikia, na enchera ekeene ki'amang'ana omwancha omotegereri okonyara kwegendereria ase enchera y'ebeene ase enchera y'okoenekia ng'a afya yao yabeire ey'eng'encho. Manya ng'a nere buya nare koerikana ekeombe kia NHIF omwancha omotegereri buna enchera yaimo y'okobasaganya chingaki kwanyorire oborwaire, gose chingaki y'amate yao yanyorire oborwaire enyare gokonyeka ase enchera engiya. Otatakeiri konyakonia embori gose eng'ombe gose engoko, ebinto bibio biatato ne chingaki omwanche omotagereri, ntobisa kogenderera kobiigerer gose kobiigereria kobiigerera, bigenderere gokora emeremo. Nere mbuya tonyare koirikania ekeombe kende ne chaefu omwanche omotagereri, buna enchera emo ya koiraneria aba amang'ana onsi mbuya are.

Ase nigo totagete konyora obokoreri obuya bw'ekeombe kia NHIF tobisa kobosa gotegerera omoroberi oyo togendererete na omwofisa okoroka James Juma bw'ekeombe kia NHIF orosagia rwa Kisii. Mwanche mwantegereri tonyare gokomanya amange sana buna togendererete. Bono mambia. Amaswali amange korende kianga yote yana kwa sawa yote yana kwa sambamba okay Mister Juma yes riswali mbwate iga iga next igobori iga omosacha narire korikena ekiombe kia NHIF onyombire mokaye nere omobekire ase ekiombe ekio mokaye bwebwateranirie anyorire abana chibarongo gose mbatato. Ekiagera ogokora abeke abana aba aseee ekeombe ekiane chaefu na barabwo babe ababwatani. Asante asante oboke abana oyoo onyorire abana chibarongo eki na ekegwe kenene sana korwa ase Nyasaye, ekero omwana aiboirwe konyora ore part notification bono aba nabana chisare, abana aba chisare nabakoreta. I part notification ase office yaito tobeke abana abwo ase system nabo tokobarikia naende nabo bako benefit buna kulingana buna banyorwa ogo benefit kwo omwana agochaka ko benefit from day one yes ntori komogania ng'a tiga arabe omonene amanye gocha kobekwa esystem nabo ako nabo ako ako akonyo akokonywa. Ekulingana buna igorwa, igo abana abake, naintwe buna enechae, nabo togotaga bache baria twa ase tore, Yes. mapema, eh, bono nabo tokobashugurikia bonsi. Igo reba ng'a na omosacha oo onyuomire, bono iga anyuoma, nere bieka konyora ase ekeombe kia NHIF, bado nabo akonyara korikia mokaye. Eh ekero kwanyuomire, onyora nte kwerigete, gose nabo ogocha kegima otanya kweriche kwa kwerika ritang'ani, oche ne ID copy yago, Eh, riko bi'omokungu tokobeke. Ah, ekero omonto ere achesete ritang'ani tachi kobeka mokungu, togotaka ekero agochocha na marriage certificate, gose affidavit from the magistrate gose commission of courts. Eyio nero togotambua ng'a actually marriage yabo is serious, tomana kobabeka esystem. Okay. Onye ebinto ebi mbiyo, ntori komobeka kwa urahisi.
omobisa. Yes sir. Ebesa y'embura ninche nkorwa. Ebesa neyao naye okorwa. Inche nakora egasi.
Ehe. Na nanyebeka yende NHIF. Yes.
Bono rende moiseke ominto karwara, ngiye tamokonyera. Ingiye kora molimited ng'a goika ebe nomwana omogaka, mama omwabo, tata omwabo, okay. Inche ebesa yane etakonyire ase nataka. Esauri nanga nabo nanyore obosie omobe okondusia oo. Korengana ne act yaito. Etogotaka omonto ko eregesta buna ememba, principal member, ah, naende eact ya yapanwa yateba, onye ko ase principal member onye kebwate spouse nabo akomoregesta na abana. Lakini aba bande gochia mosubati omino, omomura omino, baria babwenerete koeregesta cause na abwo mbabwenerete goetenenera kibiao. Igo ekadi eyemo egotumia ego egotureti abanto omonto tu. ne family yaye Okay. eh lakini tari not extended family Okay. it's just a nuclear family Okay. yes Omosacha naba ase ekabe eye naba agotwara abasubati nonye mbatete ororo. Ah, ase system yaito ekwo owanche oyomo bweka is only one wife Abande ki nkobaira? abande okobaregister kibiao separate under self employed

Okay.
Eeh. Bono buna intwe twaete ng'isa kwebeka twensi amo tore sixteen, omorero na abaiseke, ase eng'encho omosae abwate abakungu batato. Yes.
Sixteen igo twensi pi nabo agotobeka ase ekadi yaye. Ase nda goteba. Aba yes, aba na Iga- abana baria abwate na Eh, bako- etore sixteen.
Eh, kuringana na ekatiba yaito, Eh. nabo akobeka abana abwo ase account yabo. Okay. Eeh bono. Lakini rende. Ekadi yaye nabo egokonya kera omonto. Ase abana baye. Eeh, Lakini ase omo- abana baye. eh, eh, omong'ina- Abana baye boronge. eh, omong'ina ere, abang'ina- omong'ina noyomo. Okay. Yeah, lakini abana bonsi pi naba abakobua ase ekari. Ngwakane ngwakwane ngwakwane igoro ya principal member. Yes. Tomanye igoro ya principal member na edependent. Tomanye tofauti ya principal member nere ri eh, na edependent nere ri. Principal member noria bwerikire buna omonyene ekadi. Okay. Onyare omonyene ekadi.
Eeh. Aba bande bagocha nse yaye nabo bakore kugete kenda, yaani bagamutegemea. Eh, abo nabo bantegemea, kwa hiyo kadi matibabu ya yoyote yale watapata. Okay. Eh.
Principal member ekwenerete gotwara emiaka erenge? Because abande nkobeka bare abana babe chiprincipal member. Principal member ogochaka korwa eighteen buna kobate kebande, Ehe.